Lord of the Rings yn it Frysk. No, dit ha ik foar it earst no lêze mochten yn de oersetting fan Liuwe, Liuwe Westra. Ik ha hjir wol twa, trije kear mei safolle geniet oan lêzen om dit allegear ta my komme te litten, want dit is taal, taal dy't we net alle dagen mear sprekke. Dy taal dy't komt ta ús út iuwen en dy slobbert dy op, slobbert my op, nimt my mei.

Saruman! Saruman! rôp er lûd mei gesach. Saruman, kom foar 't ljocht! In set lang klonk der gjin antwurd. Op 't lêst gie it rút boppe de doar fan 'e skoattel, mar yn 'e tsjustere iepening wie gjin stal te sjen. Wa is dat? sei in lûd. Wat wolle jimme?

En ynienen spriek in oare stimme, leech en sjongsum, de klank kleare betsjoening. Deselden dy't sûnder euvelmoed nei dy stimme harken koene, faak kwealik de wurden dy't se heard hienen weromfertelle. En as se dat al koenen, fernuveren se har, want dan bleau der net folle fan 'e krêft oer. Meastentiids wisten se allinne noch dat it in geniet wie om dy stimme sprekken te hearren. Alles dat er sei like wiis en risonabel, en se woene stomme graach gau mei him iens wêze en sels ek sa wiis lykje. As oaren wat seine, beade dat mar rûch en ûngewosken. En as dy de stimme tsjinpraten, kaam der grime op yn 'e herten fan deselden dy't ûnder syn tsjoen wiene. Foar guon duorre de tsjoen net langer as dat de stimme tsjin se spriek. En as er tsjin oaren spriek, glimke se, krekt as minsken dy't in gûchelerskeunstke wol troch hawwe, wylst oaren mei de mûle iepen steane. Foar in soad wie it lûd fan 'e stimme allinne al genôch om yn it gat beneile te hâlden, om se yn it gat beneile te hâlden, foar, mar foar deselden dy't er oerwûn hold, mar foar, foar deselden dy't er oerwûn, hold de tsjoen ek oan as se, as se omfierrens wienen, en jimmeroan hearden se dat sêfte lûd te lústerjen en har oan te treasten. Mar gjin ien bleau deselde. Net ien koe dat pleitsjen en befeljen sûnder ynspanning fan geast en wil fersmite, sa lang dat lûd syn master stjoerd waard. Sa lang't dat lûd fan syn master stjoerd waard. Wel, frege er mei warsk yn. Wel, frege er mei warsk omtinken, wêrom moatte jimme mei alle geweld myn rêst fersteure? Gunne jimme my dan alhiel gjin lins, by nacht of by dei? De toan wie as dy fan in guodliksma dy't lijt ûnder net fertsjinne klappen. Hja seagen op, ferstuivere, want se hienen gjin sucht fan syn kommen heard, en hja seagen it stal dat by it stekje stie en op harren del seach. In âld man, bewuolle yn in grutte mantel dêr't de kleur net samar fan te sizzen wie, want dy feroare as se de eagen ferglydzje lieten of as hy ferweechde. Syn antwurd wie lang, mei in hege foarholle. Hy hie djippe, donkere eagen, dreech te befiemjen, al wie de blik dy't der no en dan stie earnstich en fan goede wil en krekt eefkes wurch. Syn hier en burd wienen wyt, mar streken swart skynden noch om syn lippen en syn earen.

Mar jo, Theoden, hear fan 'e Rohander Marke, ken ik derút oan jins nommele tekens en jitte mear oan it eale foarkommen fan it hûs fan Eorl. O weardige soan fan de trijeris ferneamde Thengel, wêrom binne jy net earder komd en as freon? Tige haw ik dernei lange om jo te sjen, machtichste kening fan Westerse lannen, en benammen yn dizze jierren fan lêsten om jo te hoedzjen foar de healwize en kweade besluten dy't jo besette. Mar is it te let? Nettsjinsteande it ûnrjocht dat my oandien is, dêr't de mannen fan Rohan in part yn hân hawwe, ei. Lykwols woe ik jo graach hoedzje en jerne fan 'e delfal rêde dy't ûnútwikber neier oankomt as jy dizze reed fierder útride. Ja, ik bin no de iennichste dy't jo te stea wêze kin. Theoden, Theoden die de mûle iepen as soe er wat sizze, mar hy swei. Hy seach nei it antwurd fan Saruman, dat mei de donkere, fername eagen oer him delbûgd wie, en doe nei Gandalf oan syn side en hy like te wifkjen. Gandalf joech gjin asem, mar stie stil as in stien, as ien dy't geduldich wachtet op in sinjaal dat noch net kommen is.

Botsk en waanwiis liek no al syn dwaan mei Theoden. En der kroop har in skaad oer it hert, de eangst foar grutte need, de ein fan 'e marke yn it tsjuster dêr't Gandalf har op De ein fan 'e marke yn in tsjuster dêr't Gandalf har yn opjage, wylst Saruman njonken de flechtdoar stie, dy't er heal iepen hold, dat der in ljochtstriel troch hinne kaam. Der hong in swiere stilte. It wie Gimli de dwerch dy't ynienen ferbriek. Dizze tsjûnder syn wurden steane ûnderstboppest grânzige er, wylst er de stâl fan syn akse griep. Yn 'e taal fan Orthanc betsjut help fan delfal en hoedzjen betsjut deadwaan. Dat is klear, mar wy kamen hjir net om te biddeljen. Stil! sei Saruman, en yn in koart foarbygean klonk syn lûd sa swiet eefkes net en der flikkere in ljocht yn syn eagen en it wie wer fuort. Ik haw it noch net tsjin dy, Gimli Glóins, sei er. Om fierrens leit dyn hûs en dyn grutste soargen binne net de swierrichheden fan dit lân, mar it wie dyn dwaan net datsto deryn fertiisd rekke bist, dat ik sil dy, wat rol ast spile hast, in dapperenien sûnder mis, net kwea ôfnimme. Mar mei dyn ferlof, lit my earst mei de kening fan Rohan prate, myn buorman en ienris myn freon. Wat wurdt jo sizzen, Theoden kening? Sille jo frede mei my ha en alle bystân dy't myn witten boud op lange jierren bringe kin? Sille wy tegearre kedize tsjin kweade dagen en ús skea mei safolle goede wil ferhelpe dat ús beider besittings ta skjinder bloei komme as ea tefoaren? Noch joech Theoden gjin antwurd. Gjin koe sizze oft er wraksele mei grime of mei twifel. Eomer naam it wurd. Lit my wat sizze, hear, sei er. No fernimme wy de need dêr't wy foar warskôge wiene. Binne wy ta de oerwinning útriden inkeld om ús by einbesluten yn 'e ruften lizze te litten fan in âld liger mei huning op 'e dûbele tonge? As er koe, soe in wolf yn 'e knipe sa prate tsjin 'e jachthûnen. Hokker bystân kin hy by jo biede, bygammen? Hokker bystân kin hy jo biede, bygammen? Alles wat er wol, is út 'e lytse loege wei. Mar wolle jo hannel dwaan mei dizze reiziger yn ferrie en moard? Tink oan Theodred by de Furden en it grêf fan Hama yn Helmsdjip. As wy it oer fergiftige tongen hawwe, wat sille wy dan fan dine sizze, slangejong? sei Saruman en syn grime spatte no dúdlik op. Mar kom, Eomer, soan fan Eomond, gie er wer mei syn sêfte stimme fierder, elk syn eigen. Dines is krêft yn 'e kampslach, en dêrmei winste eare. Deadzje dy't dyn hear ta fijân neamt, en hâld it derby. Griem net yn b, griem net yn belied om datsto net begrypste. Mar wa wit Asto noch ris kening wurdst, silst útfine dat sa'nes syn freonen mei soarch útkieze moat. De freonskip fan Saruman en de macht fan Orthanc kin men net samar oan 'e kant smite, hokfoar klachten, echt of optocht, der ek efter lizze meie. Jimme hawwe in slach wûn, mar gjin oarloch.

Mar myn hear fan Rohan, moat ik fan moardner hjitte, omdat dappere mannen yn 'e slach fallen binne? As jo te oarlogjen geane, ûnnedich, want ik woe it sa net, dan komme der manlju om, mar as ik dêrom in moardner bin, dan is hiel it hûs fan Eorl mei moard, dan is hiel it hûs fan Eorl mei moard besmodze. Want dat hat gâns oarloggen fochten en gâns lju oanfallen dy't har stean doarten. Guon hawwe se lykwols letter frede mei sletten, en dat soks út berekkening barde, wie dy frede net minder om. Ik sis, Theoden kening, sille wy frede en freonskip ha, jo en ik? It leit yn ús macht om sa te besluten.

No mei in helder lûd, Wy sille frede ha, as Do en al Dyn wurken ta jiske tard binne. En Wy sille frede ha, as Do en al Dyn wurken ta jiske tard binne, en de wurken fan Dyn swarte master, dêr'tst ús oan útleverje soest. Bist in liger, Saruman, en in bedjerder fan minskeherten. Stekst de hân om my út en ik sjoch oars net as in finger fan 'e kloer fan Mordor, wreed en kâld. Sels al soe dyn oarloch tsjin my terjochte wêze, en dat wie er net, al wiest tsienkear sa wiis, dan hiest noch gjin rjocht om oer my en mines te hearskjen, om der sels better fan te wurden, sa'st fan doel wiest. Sels dan! Wat hast dan te sizzen oer dyn toartsen fan 'e west yn 't west? Wat hast dan te sizzen oer dyn toartsen yn 't westfjeld, Westfeld, en de bern dy't dêr dea lizze? En se tehouden Háma syn lichem foar de poarte fan 'e Hornborch, doe't dy al dea wie? Asto oan 'e galge út dyn finster wei hingest,